Míegado go egbea nye menya teƒee ke nèle nye ƒome tsoe ya o, Bert, metɔ tɔgbui akɔsu adelia. Dɔwɔƒe yi ke kpɔm nèle le nye Pan Africa TV. Egbea meva gbɔwò le wò aƒeme, meva gbɔwò le wò dɔwɔƒe. Nye menya teƒe yi ke míele hafi le TV kpɔm le gaƒoƒo ya me o. Vɔ medi be maƒo nu kple wò egbea abe ame tsitsi, abe wò hlɔ̃tatɔ alo wò fia ene. Aƒetɔ kple aƒenɔ aɖe nɔ anyi. Wonɔ anyi gbea dzi ƒe gbogbo va yi. Wosubɔ Mawu le ale yi ke woate ŋui eye woɖo bubu na ame sia ame le du yem wole. Yehowa Mawu yra wo kple vinyɔnuvi ɖeka pɛ. Le vi ma dzidzi vɔ megbea, medidi o. Aƒetɔ ku. Ale be wòva susɔ aƒenɔ. Aƒenɔe nye ɖevi ya le mawuvɔvɔ̃ me. Eyi ke ɖevia tsi hede sukua, edzra wo kesinɔnuiwo katã le esi hedo ɖevia ɖe suku, ale be ɖevia ɖo suku ƒe kɔkɔƒe kakeake. Mawu ve nu ale be wòkpɔ mɔ yi ɖe yevuwo de va nɔ teƒe ma ƒe gbogbo. Vɔ nukutɔea, aƒenɔ ya Melɔ̃ na be ye nɔ̃ yi ke kpɔ ye dzia ne va teƒe yi ke ye lɔ̃. Enɔ̃ teƒe ma abe ƒe wuiatɔ̃ ene. Enɔ̃ yɔ̃ nɛ edziedzi gblɔ nɛ be teƒe ye ye la, ye ɖeka koe ye li. Ye di be ya va kpɔe. Evi yi ke le si yi ke nye vinyɔnuvi yi ke ye dzia, at least ya kpɔ ɖevia, ɖevia na kpɔ eƒe mama hafi ya ku. Evia me na mɔe o. Wo le dzi kekeke gbe ɖeka evia yɔe ye wo gblɔ ne nɔ̃a be fifia ne va srã ye. Eyi ke nɔ va ɖo egbɔ teƒe maa, edzidzɔ nɔ. Evie yi ke wòdzi, evi yi ke wòdzi nye enɔa ƒe mama yewovi kpɔ mama. Edzidzɔe ale gbegbe. Wònɔ vivi dom le ti, Grandma, Grandma, Grandma, edzidzɔ ɖevi ya. Vɔa nu yi ke medoa dzidzɔ ne nyɔnu ye ƒe vinyɔnuvi yi ke le yevu mea wode nye be ne kpɔ enɔa ƒe nɔnɔme yi ke me wòlea, ekpea ŋu nɛ. Egblɔna be ɣesiaɣi ne wòabla taku awɔ alea, anɔ bublu ɖe nɔ dzi awɔ yi kpli yi kpli yi. Enuiwo katã nye vevesese aɖe na enɔa. Gbe ɖeka dzɔgbevɔ̃etɔea, aƒenɔ ya enui wòwɔ koe nye be ɖeko yɔ nɔa ye ko gblɔ nɛ be yedi be wòapaki wo nu ale be yeakplɔe kɔ va de teƒe yi ke ame tsitsiwo le, yevuwo de teƒe ma. Enɔa mese gɔme o vɔ ɖevi ya kplɔe kɔ va yi da ɖe teƒe ma. Ke wòɖi enɔ le ŋua mea ko ege ɖe ŋu me ko paa. Wo kple via wotrɔ hedzo yina. Enu yi ke via wɔ koe nye be ɖeko wòʋuʋu asi ne enɔa mama. Egblɔ be, Grandma, bye bye. Wokpli enɔa wotrɔ dzo yina keŋ. Woɖo teƒe aɖe wonɔ yiyi ŋu abe gaƒoƒo ɖeka ene. Ale be ɖevi dzaa yi ke le ŋua mea gblɔ ne enɔ be netɔ ŋua. ye wòtɔ ŋua ye wògblɔ nɛ be akpe nɛ. Ɖetugbia mese gɔme o ye via gblɔ nɛ be akpe nɛ ye wòbia be nu ka ƒe akpe dam wòle nɛ hã ye wòbe egbea efia yi teƒe yi ke nenye be eya hã tsi abe yewo grand mada teƒe wòva kɔe da ɖa gbea nenye be ye hã tsi. Eɖo ye mama ƒe eƒe yi ke wòxɔa, teƒe ma nɔ ye hã yeyina kɔ ge ada ɖi. Nyɔnuvi ya mete ŋu agaku ŋu o, mete ŋu agaho ŋu o, ke nu yi ke wònye be egbublɔ yi ɖe megbe, wòva yi kɔ nɔa trɔ gbublɔ va aƒeme. Enu yi ke medi be magblɔ na wò egbea koe nye be ɖi, nyemenya nɔnɔme yi ke me nèle gaƒoƒo ya me o eye nyemenya agbenɔnɔ yi ke me nèle le gaƒoƒo ya me o, vɔ agbe ƒe sedziwɔwɔa enyo wu mawusubɔsubɔ. Amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke le wò agbe me yi ke wɔ nane yi ke dzi dzɔ wò ye nèke nu hegblɔ nɛ be, Akpe, Mawu neyra wò. Womebua vɔ̃ ɖe ame ma ŋuti o. Èkpɔ srɔ̃wò yi ke wo kple mi li fiaa? Ekpe ɖe ŋutiwò kpɔ? Eyi ke nuwo me sese ma, ɖeviwo dzi kpɔkpɔ, adzalẽ ƒeƒle kple tɔwoa, ekpe ɖe ŋutiwò? Egbea miaƒe ɖoƒe yi ke miɖoa srɔ̃wòa zu busutɔ, ezua dzetɔ. agbe ƒe sewo dzi wɔwɔa, ele vevie. Metsɔ Apostolo adelea mede akpe manya gblɔ na be, Nèle gbɔnye egbea, tso fiẽ va se na ga adre kple afã, nye kple tɔwòe wònye. Na míesrɔ̃ nu. Na míefia nu mía nɔewo tso eƒe duwo ŋuti. Egbea míege gege ɖe dekɔnuwo me. Yes. Nɔ be míaƒe se, nukae nye dzɔgbese? Míaƒe luʋɔ, nukae nye luʋɔ? ye míaƒe gbɔgbɔ yiwo ke ele mía mea, leke wòtsɔ hele enu tɔm ye wɔa dɔ ka tɔgbiwo wɔna ɖe amegbetɔwo me. Gbede agbe me nya gblɔ na wò, yɔ ame aɖe be nelé Pan Africa TV. Nenye be teƒe yi ke nèle fifi lea ekɔ zu be wona wò alo wotsi dzo na wò alo wona light off a, enu yi ke nàwɔ gaƒoƒoea me ko nye be yi ɖe Facebook ne nàvae di Pan Africa TV ahan alo nàdi Tɔgbi Akɔsu the sixth. Emíakpɔ ge like mí. Nu yiwo katã wɔm míele ɖe teƒe ya. Woke le yevuwo da yɔwo be nɔ yi ɖe teƒe yi ke mi yɔna be YouTube. Nuyi katã wɔm mi la, ele teƒe ma fifi le. Mia tɔgbuiwo dometɔ ɖeka yi ke le mia gbɔ gbea nye Nana Ojam Frama. Egbɔna va dze enu xexeawo gɔme. Mi gɔme dze ge kple dre kukuwo. Ke nenye be wɔna ye wɔm mi le egbea, edo dzidzɔ na wa kpekpeɖeŋu ye na wɔ na mia ne to zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three 4080 Aces Meda akpe be nyagblɔ ne Matthew ame teƒee ya o. Dzi tsɔ kɔ srae va yi nena mi 20 cedis. Ye nema ke nye mía tɔ James K. Saba nena mi 20 cedis. Mía tɔ yi ke woyɔna be Agbono Amuzu nena mi 10 Ghana cedis. Ye nema ke nye efo God's Way Dagbi 10 cedis ye nena mi. Blaise Sedoua nena mi 11 cedis ye nema ke nye mía tɔ yi ke woyɔna be David Ameteku yi ke le xɔxɔe. Wò dɔwɔƒee nye Palo Moto nena mi 10 Ghana cedis kɔsiɖa eme miege ɖo fia ye nema ke nye mía tɔgbe Linus Dovɔ Dzɔgbe yi ke tso Alakple vɔ nele Amansamae 21 cedis ye nena mi. Meda kpe manyagblɔ ne mía fo Wilson Dɔdzi yi ke nye Agavawo. Ame. Eyi ke nyea, negblɔe nɛ be, Yehowa Mawu, nèyrae ene. Ma ke nye mía tɔ yi ke mía nɔ yi ke woyɔna be Patience afi asia CD si ye nèna mi ye mele akpe dem na Sicilia dua ma kpɔ yi ke nye dzodzawo vɔ akufoɖiɖia wɔwɔ si ye nèle me na gbe fia nyi o. Kenneth tsawo dzi ku dzo 20 CD si ye nèna mi ye mía tɔ yi ke woyɔna be Anthony, Anthony kɔ ku kpobii. Nana mi twenty one cedis. Efo yi ke woyɔna be Anthony Yao Segbe, twenty cedis ye nena mi. Mi le mɔ kpɔm na gba, dze agbagba be ame aɖe hã nase wò hã wò ŋkɔ gba le Pan Africa be Naga Pan Africa TV. Nana mia domi zɔ na wò. Ya, ɣeyiɣi mele asinye o. Nana miaƒo nu tso drekuku ŋuti gba. Miege gege ɖe miaƒe Amagbewo ƒe fia me hafi míage ɖe míaƒe srɔ̃ɖeɖe kple vɔsasakpletɔ magba. Nenye be ame aɖe le dreku ɣesiaɣi ko enɔ wòanɔ etɔ etɔ kpɔm le drekuku me edziedzi, nuka nuka wònye o? Èkpɔ edrekuku me woa? Agbe me masɔmasɔ, agbe me nyanɔnɔ ɖeka le di le xixe me meyanɔ eme nɔ meyanɔ edzi nɔ nane me o. Ye le kuna dre kpɔna tɔ. Yeah. Ye le kuna dre be kpɔna da. Le ku na dre be kpɔna elã se kpakpa ɖe agbe nɔnɔ me ya sɔ nɔnɔ ne me. Ne ne yi ŋgɔ vi ɖe le avame gbe dome. Ne ne yi ŋgɔ vi ɖe le avame gbe dome. Ne ne me dre ma kuku le tɔ tɔ mu nyu. Ne tɔ a fi be kpakpa. Kpakpa mm. eda. Tɔ ŋu be kpakpa xe. Eda kple etɔ. Xixia mo nu kpɔkpɔa eda me dzɔnɔ. Kpakpa me dzɔnɔ ye etɔ me dzɔnɔ.

la ku dre be ekpɔ enyi edza wo zɔna edza agbea me le va enu wo ma dzɔ dzi na amewo enu wo ma dzɔ dzi na ma dzɔ dzi na amewo le wɔ nyi dza vɔ kɔ akɔ da kpɔnɔ nana nenye be ame aɖe le wo dim fifi la nana o dzamfra ma ame aɖe le wo dim fifi la ya teƒe ka tututu ama nakpɔ wo le ame aɖe le nye di fifia be akpɔ ŋuti nye fifia kpɔ akasua la be ɖa kampo

It's zero. Ne ame aɖe le wò dzi ma, teƒe mae Neme bakere wòle ti. ŋkeke geɖe ŋutiwò ɖo. Medzi mía- míayi dzi kple amagbewo ƒe fiafia, Akpe. elabe ɣeyiɣi mesɔ gbɔ Mesɔ le gbɔ asi asi. gbɔ ta. Míadze- míayi dzi kple amagbewo ta. Nenye be nye eh, mɔɖaŋudɔwɔlawo le mía kpɔm alo wole mía ŋkɔ sem ma, ne wodze amagbeawo ɖoɖo lam, ale be eyi keke va ne nàƒo nu tso eŋuti nam. Amagbe ya. Amagbe ya, woyɔna be dzedzekudze. Makpa. Dzedzekudze makpa. Edɔ kae wòdana? Ama ya, eɖena eɖi le ame ŋuti, agbe wòla vivi. Ne enye agɔdzela, ne ƒo nua amewo nase. Amewo ase nɔ. Ne wɔ nua wònuwɔna nado dzidzɔ na amewo. Aleke wòle be woazãe? Ama yae nye be wodanɛ le ayi gbɔ, mado fɔkpa o. Ye le aƒo nu ƒo nɛ. Be agbea me va ɖi. Yease vivi le agbea me. Se be yea yi amaa nene. Yease vivi le agbea me abe yea yi amaa ya ene. Mhm. Yi la yi la teki. Mhm. Yi la di eze. Ok. Eze anyi kɔ ze. Yeah. Yi la va kɔe le me. Aku tsi kɔ le dzi. Fɔfɔe me fɔfɔe me ko le nɛ. fɔfɔme fɔfɔme ne ƒo ga ne mo ga ne fɔfɔme la li ne ya li la ku ɖe ɖe anu na ku se ɖe anu anu ale ɖe ale ɖe nu yi ko diwo tsa le agbea me asi wo la ke wasi wo la ke mi yi ɖe amagbe bubu mi na mi yi ɖe amagbe bubu eye anye dzodzo kui dzi eye anye ne ɖugbi me nya leke mi mi yo ama ya re mhm. ama de me wo yɔ be xɔgbese xɔgbese Ok, ne enu sesẽ ko dzo yio, enyia yio, esesẽ ne woa, la tsɔ dzeku ɖeka, ave da mama, aɖui, kaƒi ya yi agbe, la gbɔ kple dzidzɔ. Matsi me le gama ya gbeɖegbeɖe. Matsi me le teƒe ma gbeɖegbeɖe, ke mi move yi ɖe ŋgɔ. Míakpɔ la be amagbe bubu aɖe gavava ge. Amagbe ya, mi, mina míakpɔ amagbe nyuie. Amagbea mina míakpɔ nyuie. Woyɔe be awu dida ʋa me tsia ʋu. Alo menye o. Ame aɖewo yɔ be hivi. Amewo be hivi, amewo be kpavi le megbe. Mhm. Ama, nu ka. Amagbe ya, ne agbea sẽ ŋu nɔ, wowɔe le vidzidzi. Mhm. Le wɔe atike dokpui, le wɔ agbenɔnɔ dokpui. Le aɖi ameyibɔ koklo zi ɖeka. Mhm. Kutsetse ale le mea, mhm. kutsetse ale le ŋutia, ava de akɔ de koklozia me, aɖe kple koklozia. Ebe ne koklozia ŋɔ ge. Ŋɔ gbe vi ɖe, ya tɔ kutsetse ade me, yi la ɖe, ne le ɖe, mhm. la ɖu gbe ɖeka wo ɖuna zi ɖeka. Ok. Egbe ŋkeke wɔme andre, la gba ɖu zi ɖeka. Koklozia aƒeme koklo alo yevu koklo? Aƒeme koklo kɔ wɔ ɖe. Ok. Ne ɖui nenema zi eh, ne ɖui nenema egbe ŋkeke wɔme adre agba ɖui. Ne egba ɖui agba ŋkeke wɔme adre aɖui. Okay. Xixe yɛ le wɔ ama ma la do ŋugbe le afɔfu. Xixe yɛ ke wɔ ama gbe ma ala kpe ɖe ŋutsiwò be nàfɔ fu. Míayi amagbe bubu gbɔ nenye be amagbe eɖe bubu aɖe galia. Eya woyɔ be dzogbegbalẽ. Ye ma dzogbegbalẽ. Dzogbegbalẽ ma medɔ yibɔ wɔna sugbɔ. Yiƒe kea edzrana ŋutsu me ɖo. Edzra na míwo ŋutsuwo, míaƒe ŋutsu ɖo. Ŋutsu me ɖo la nɔ okay. ŋutsu me fain. Eh, ame aɖewo gblɔna be yɔ mese ƒe gbe ta medo taflatse menyi ba na amewo. Edzra ŋutsuwo ƒe aʋa ɖo. Ye ma. Menyi ba na ame tsitsiwo katã. Ne kafla etsiwo vana vɔa, mhm. meti dona fu. Okay. Labe xo ke ya la sie, ma ƒu. Yeah. Ne ƒua la di atukpa le nu alo rɔba ɖe. Yi la fue kɔ le me. La klɔe nyi ɖe la fue kɔ le me. Ne fue kɔ le me la be dze yevu ha. Yi la kɔ kɔ ɖe dzi. Yevu ha ne be yevu ha be ha ka o. Eye nye aha sesewo. Enye aha sesewo. Ok. Yi la fue kɔ ɖe dzi. Ye ma aha nye aha sesewo. Ye ma la kɔ pites. Ok. Yi la nɔ nu. Ewole le nu kɔ srɔa ŋtɔ la kpɔ dzidzɔ.

Atia ŋutɔ. Ne ame ɖe gbe ko aha ko nu mele. Mhm. Aha ko ya nu na. Ne tsɔ atia kɔ wɔ alo. Ko tsɔ na ati ɖuɖu. Ewu abe ati ɖuɖu nene. Ati ɖuɖu nene. Mhm. Ne ɖe ɖu ko la adzɔ so ɖabi nunu. Adzɔ aha nunu. Mhm. Eti sese ti nu na aha gble. Wa mi kɔ wɔ alo manɔ ɖuɖu ko. Magba nu aha gbeɖe gbeɖe. Magba nu aha gbeɖe gbeɖe. Nenye be eɖe eɖe galia, ne be ɖeke megali o aha eya. Amama. Mi gblɔ na be kakla. Kakla. Eblutɔ be nu ka nye nya. Ok. Eya bɔbɔ na nu nu. Ne nua sẽŋ ɖe kpekpe kɔa, efa na nu. Ne nua sese keke sese. Sese ya kɔa, ye fa na nu. Edzo ye o, vedu ye o, gbɔgbɔ ye o. Ne wo kɔe kɔ da ɖe kɔto me, alo wo tugi wo le, alo wo kɔe le le asi ya ŋgba tsɔe be dzoka o ya yi hame o. me dzoka la va gblẽ nene mawu wɔe tsɛ ma va afi na li kple asi ale be ne ŋuti ne kɔ ŋutiwo la kɔ me na amagbe yewo se klɔ na ŋuti hmm, elabe amagba mi no wɔ gblɔ gake zigeɖia ale be mi aɖe me na wo nyui ne ŋutsu no ŋutiwo me kɔ ne li la si anudzro nyɔwo me anudzro me le le ne nye nyɔnu no ŋuti me kɔ ne li anudzro nyɔwo me le ahan ta ebe amagbe ɖe sia ɖe ya ŋutiwo ɖo la kɔ kafi na gblɔ mi ya te ɖe ŋuti Elabe kafra ne dɔ kple ŋutsu alo dɔ kple nyɔnua, ne mele tsi o, medze be nàva gblɔ be yele amea gbe dam o. Ɖa ne wolia o, menyo o, eɖi wònye. Nana mede akpe me anya gblɔ be mi ewɔ nu ya. Medi be míayi mía gbɔ. Minam aɖaba ƒoƒo eve, two minutes, míakɔ se ha ya. Ne míegbɔ va, nana wò jamfra ma le teƒe ya. Míaƒe kaƒodzesiwo nye zero two four three four zero eight zero eight six. Míaƒe kpekpeɖeŋu, Enu ya nye ya.

Edakpe be míetrɔ gbɔ va. Ame aɖewo be tɔe nye be ha, ehae ƒo mí le edzi dzɔm na ame aɖe. Ame aɖe hã tɔe nye be enu yiwo fia mí la ye le dzi dzɔm na amea. Medakpe menya gblɔna bene nɔ zi me míyi gava tu. Nenye be enya aɖe ɖe fu na wò susu ye nèdi be yeabiam biabia ɖe sia ɖe alo abia Aƒetɔ yi ke le gbɔnye biabia ɖe sia ɖea, wò biabiawo neto zero five zero tri zero five zero tri fɔ fɔ seven five five zero zero five zero tri fɔ fɔ seven five five zero tsɔ be biawo to teƒe ma ale be nana odza nfra ma le teƒe ya ele ŋudo ge nam e ne mi ge ɖe tsia ma mia tɔgbi yi ke nye bokɔ osɔfo kofitse ahadzi kple eƒe ametsitsiwo le nyanyina dua dza na nya be eƒe ya me ƒe azã yi ke yewo ɖuna na tɔgbi tsalia ele dzi le ɣleti evelia me. Ke dzɔgbevɔe yi ke va do ta ɖa nye be enyitsu yibɔ yi ke yewotsɔ ɖuna zãa, enyitsu yibɔ nɔ abɔ me eye woyi ɖe abɔ tɔgba, ebe nyia megale abɔ me o. Enyia ɖe wòbu wò o, ɖe ɖe wòdo zi wò o, leke wòhe nye wò, ame aɖeke menya o. Wobe yewoyɔ tɔgba tɔgba be yewoneɖe gbeƒã ne dua dza woanya be enu ye dzɔdzɔm nye ya. Enyia mebu wò teƒe yi ke wòle ami gbegblɔ kɔe vɛ. Ne menyo oa, eme tso nu oa, ame aɖeke mate ŋu agblɔe o. Eyae nye eeeee gbeƒãɖeɖe ya kɔ tso mía tɔgbui bokɔ Osɔfoɔ Kofi Ci Ahadzi kple eƒe ame tsitsiwo katã gbɔ. Le gaƒoƒo ya mea, ne míegblɔ be amagbe ƒe dɔwɔƒea, eli hamehame. Ame aɖe lia, esrɔ̃ amagba ame aɖe lia ɖewo dzi de amagbedɔwɔwɔ me. Ame yiwo dzi wode amagbedɔwɔwɔ me woƒe nyawo le vovo tsɔ wu be ame aɖe yi ke be mele amagbe srɔ̃m me hã mele dɔ dam na ame. Le gaƒoƒo ye me míele fiya, eganyawo va sesem hafi nàyi ɖe amagbedɔwɔƒea ɖaa, ele be nana ame aɖe naɖi ɖase tso teƒe yi ke nèyina ŋuti. be mede kpɔ teƒe alo wòle nye ya alo wòle nye ya. Teƒe yi ke nye ame ka ɖe edzi le dɔwɔƒe ya ye nye Ojaan Pawa Hɛba ɛnd Spiritsua Sɛnta. Amagbe abe ale yi ke wòfia amagbe le teƒe ya nena, neɖo teƒe ma nenema tututu ye wòle. Ne ɖo teƒe ma nenye be ame aɖee nènye yi ke wòafɔ gba, ame aɖe nènye yi ke gbagbadɔ le fu ɖem na yi ke woyɔ be stroke, ame aɖe yi ke nènyia le gaƒoƒo ya me eyɔ meɖo amee koe, ame aɖe lia aɖuɖɔ vevie ko wòɖɔna ne le aɖuɖɔ ɖɔm ma esia veve, ame aɖe li hã edzi dɔm. etɔ koe nye dzi, edzi nanɔ vem, edzi nanɔ vem. Eyawo katã nye amagbe ƒe emɔ yi ke dzi míato be woaɖe nu mɔ wo la. Amatsi aɖewo lia ne enu ge, edzodzoe ge, egbɔgbɔ ge ava. Vɔ nenye be woda amagbe tsɔ le dɔ yewo damea, edzona ye edɔa ƒe kea ehona. Le gaƒoƒo ya mea, Wòdza Nframa ƒe dɔwɔƒe yi ke woyɔa be Wòdza Power Herbal and Spiritual Center ye nye dɔwɔƒe ye li at the moment ne wole amagbedɔwɔƒe gblɔm. Gbɔgbɔmedɔ dada mele abe ale yi ke míetsɔ nunɔ gblɔ mee ene o. Dza manya nu tso gbɔgbɔmenuwo ŋuti. Ta nenye be ame aɖe gbɔgblɔm be menye gbɔgbɔmedɔwɔla o, nya nye dɔwɔƒe ya alo nenye be me prayer camp ya neva ale wòle, gbɔgbɔmedɔ dada mele bɔbɔe nenem o. Ele be amea nanya nu tso gbɔgbɔ ŋuti. Ne adzewo le fu ɖem na woa, kadodo nanɔ amea kple adzeawo dome. Gbɔgbɔ menye nu nyɔ tsɔ ŋku hekpɔnɛ abe ale yike minɔ gblɔ simple ene o. Teƒe yike nayi ɖe gaƒoƒo ya me kple wò gbɔgbɔ me nua enye Oja Power Herbal and Spiritual Center. Woƒe kaƒodzesi dze 0559.

Mese ŋkɔwò didi papapapapapapa. Twenty one cedis ye nèna mí. Míatɔ Victor nyo ɖeka, nèna mí fifteen cedis. Menya be nèle dua ƒɔm. Ye nema ke nye mía to yi ke woyɔna, mía fo yi ke woyɔna be Courage kɔbla Tobo, twenty one cedis. Ye nema ke dzitɔ Benedita, mía dada ye agbagba dzem paa. Mena wò ten, nèna mí ten Ghana cedis. Efo John.

Ok Felicia ahiã ho yao tuwenti Ghana cedis ye ne nami egba esusɔ tɔo ewa mee ke le nye kpɔm gba na be viwo alo ƒome wa se wo hã wo ŋkɔ gba le TV dzi be ne kpe ɖe pan Africa tɔo ƒe wɔna yi ke wo yɔ be dume nyomesɔ aƒɔ nye ʋawo ƒe program a dza gba be wo hã wo ŋkɔ ne ɖi egba ne amewo wa se míaƒe kafuodzesi yi ke nate ŋu akpe ɖe mía ŋuti nye yi ke le TV-a dzi zero two four three four zero eight zero eight six zero two four three four zero eight zero eight six nana wòdze amframa mi trɔ gbɔ va. Wole wole gbagba dzem. Medze míaƒo nu tso míaƒe agbenɔnɔ agbenɔnɔ le míaƒe agbenɔnɔwo me le xexeame nɔnɔ me. Ese míaƒe se Míaƒe luʋɔ kple gbɔgbɔ enuetɔ̃ yewo nu kawoe nye, ye dɔ kae wowɔ kpli mí amegbetɔwo? Akpe wo le dɔhɔ. Agbetɔ me nu yi wogblɔ be li vɔ ɖi. Ne le tsi tsitre fifia, ne le dzo ŋgɔ le lekɔ la kpɔ be le anyigba yi woyɔna be agbetɔ yi woyɔna be li vɔ. Li vɔ. Ne le yiyim ake kplɔ ɖo. Kɔ kplɔ ɖo. Ne le kua mi kpli ya ya ƒli me. Eya meyina kple ame aɖeke o. Mikplii ayi. Ne èse ɖe ye be dina nu, nu yi la dzɔ le dziwò. Le TV-wo me la nyo, le agbea me le va la nyo, le awɔ dɔ akpɔ ta ne enyo se. Ese ma ɖe enyo nu ke le dzɔ kple vaxixe ya me. Enyo se ma ye dɔwɔlawo. Nane la dzɔ le dziwòa, la va gblẽ nɔ le drekuku me. Alo la na be ŋutilã la se be nane ya dzɔ le dziwò. Enyo se. Gbɔgbɔ ɖe, eya dziƒoe me le, ele dzi. Mm. Enu ame etɔ̃ ma wɔ ne mi. Ɖo ɖe mi amegbetɔ ŋuti. Mi wo yɔna be gbɔgbɔ, ya ame wo yɔ be angels. Mm. Gbɔgbɔ ya dziƒoe ya le. Eye nyo ame yi ke be kafle va gbea tome. Me zu be le va dza da va. Alo kafle va gbea me nane dzɔ le dzi wa. Ya yi anɔ tao kpɔ kakakaka. Ena yi yi ke la dzo le xixe ya me. Ye woyɔna be gbɔgbɔ. Eya dziƒo me le. Ne vedu alo le ve fifi, le ve wɔ nu dome ɖe le vedu ɖe ƒe alo le ve da gɔ ɖe le afi ɖea, gbɔgbɔ ma ye woléna. Ye wokpakple vedu ƒona nuƒo be ame ya ɖeke ya ewɔ nu ya ɖeke da gɔ ɖe yi ta. Gbɔgbɔ me ya di wò fi ke le lea, gbɔgbɔ me la ve gblɔ na vedua be, vi kpɔ be fi ke le le ya. Gbɔgbɔ me nana mɔ Ne vodu ɖe agble nu le ŋuti alo gbɔgbɔ ɖe agble nu ŋuti le anyigba ya dzia, gbɔgbɔ ma ye nana mɔ. Ok. Gbɔgbɔ ma ye nana mɔ. Ta enu ametɔ le mía amegbetɔ ŋuti le xixe ya me. Ese o, eye anyigba ya dzi me va yi nyawo gblɔ la, mm. libɔwo, ne woawɔ nu ɖe kpli le anyigba ya dzi, wo la lé, awɔ nua kpli. Mm. Nene me lé ɖoe ma. Ese va dzɔna kple ame, libɔ ya kuna kple amegbetɔ. Gbɔgbɔ ele dziƒo, Ne nu yiwo keke wòwɔ le le xexea ya mea, ye yewɔna akɔnta. Wow! Eme nye nana o, Jan Frama ƒe gbe sem nèle. Eh, Julius, ebe mabia be ɖee, leke mawɔ hafi a solve problema be promise and fail na medo ŋugbe nam ko? Eh, medzi wɔ ge nam o. Ne a, a, me, me, me dɔ ge kple ame keke wòle be nya si naka ga kple toto. Ne nu mawo tɔgbi dzɔdzɔ mea, teƒe wòle be nàyi koe nye Ojapawwa Herbal and Spiritual Centre. Wole Kasoa. Ahan. Wò nɔmbae míekɔ da ɖee ke nèkpɔ va yi. Teƒe ma koe nàyi. Menye nu nyɔ mígblɔ ge le radio dzi alo TV dzi fia be wɔ aleke nàwɔ aleke o. Ehã. Nana míadze egɔmea la. Esrɔ̃ɖeɖe le blema kple esrɔ̃ɖeɖe egbea megasɔsɔ ŋu o. Mía tɔgbuiwo womeɖi esrɔ̃ kple ga gbogbo aɖeke o. Gakea, míenɔ wo nɔewo ŋuti. Wote ŋu ɖe nyɔnu eve, etɔ̃, ene wonɔa ƒe ɖeka me. Eƒe gbogbo ekue va klea wo dome. Egbea míeva le srɔ̃ ɖem. Agble ga menye vi o. Fifia míeva wɔe ale gbegbe hã be nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka. Gake still esrɔ̃ɖeƒea menyonyom o. Le esrɔ̃ɖeɖe ƒe akpa dzia, leke wotsɔ heɖie srɔ̃ hafi esrɔ̃ lie ke le dekɔnu me? ekpɔ srɔ̃ɖeɖe ya fifi ya ɖeko míva nɔ nuwo kpɔ be ne nu ke dzɔ dzi na ye ma eva va yi kpɔe vɔ ese ku le srɔ̃ɖeɖe ŋuti. Ke Mawu gawɔ xexeɛ ɖe etsɔ se ku le nuɖekpekpe ŋuti ye mía tɔgbuiwo nya. Ne èkpɔ eƒe dzinu ya me míle fifi ya ne ele be yeadi nyɔnu fifi ya ɖe nyɔnua ele di ɖe kɔsiɖa me le di nyɔnua ɖe ne gbava kpɔ o. Kɔsiɖa yi la kplɔe ɖo tsã ne gbava kpɔ o. Yi ne mía tɔgbuiwo ɖe, ne wo ne wodi nyɔnu ɖe, wo ŋutsu nanɔ nyɔnu ma gbɔ yi. Ne dɔ ɖe lia, nanɔ wɔ kple nyɔnu ma. Nyɔnu ma mava gbɔ fifia. Ŋkeke le enu mɔ ŋuti le xexea me. Mía tɔgbuiwo nya nu ma. Ta ne edi nyɔnu ɖe, eɖo la wɔ dzinu ame etɔ̃ kaƒi nyɔnua la te age ɖe gbɔ le xɔme. Alo la wɔ dzinu ame ade. Alo la wɔ dzinu ame asieke. Alo la wɔ dzinu ame wuieve. Ok. Kaƒi nyɔnua la va gbɔ. Okay. Nenema le gbɔgbɔ le se le srɔɖeɖe me ŋtifafa la va me nɔ wa nenema le yi ma. Vɔ le dinyɔnu koko me zube gba ko le dinyɔnu yi ko kɔsira me va ge ɖe dzi o alo le dinyɔnu gba ko le kpɔe ye mi kpli mi vɛ na ya me nu nyi ve nyu le gbɔgbɔ mo. Okay. Ŋkeke le nɔnu ati le be ya de nɔnu koa la di le di koa la ti lɔ nɔ wa le lɔ nɔ wa la ne keke kɔsi se be dinu ame tɔ. Ne mi kpli nɔnu mi na ya esrɔ ma tsa le du. Xixia be setɔ ye ma. esrɔ̃ ma etsa le du, kaklã aɖeke meli ava mia dome. Megbɔna ne ekpɔ nyɔnu wòdo dzidzɔ na be yeaɖee, ye etete ɖe eŋuti ye edi nyɔnua wòlɔ̃. Ele be wòade dzinu etɔ̃. Edzinu etɔ̃. Hafi. Kafi nyɔnua la va gbɔ. Nene mele gbɔgbɔ be sẽ nue ma, xexea me sẽe ma. Enɔ edzinu ame etɔ̃. Tafi be le dzinu tɔ megbe ate ŋu awɔ nyɔnu ma ƒe ŋutinu. Yeate ŋu awɔ nyɔnua me ŋutinu. Ne awɔ nyɔnua me ŋutinu la, dzinu ame ade. Emegbe hafi. Kafi la wɔe. Vɔ hafi na gblɔ be ya dɔ kple nyɔnua kɔa at least kura le be wa de le ti tɔn. Le ti tɔn ya ɖo ade koe. Ne me de le ti tɔn wa ne mi de srɔn adzre wɔ. Masɔ masɔ kɔ nɔ na srɔn ɖe ƒe ke srɔn kple ava ke. Vivi sese me nɔ na srɔn ɖe ƒe. Ɖo fia be susu aɖe da megbe ne nu mɔ alo ɖe fia be xexea me nene ma ye wo. Xexea me ɖoɖoe ma. Gɔmegba me la, menye ame kpatae nye o. Xexea me ɖoɖoe ma ta Mawu gã yi le wɔ numanya be ame amegbetɔwoa, menye amesiame nye o ta la, ewɔ ame agbewo da ɖi be ne wɔ vodada ma, ame agbe kola kɔ le tsi kɔa, srɔ̃ɖeƒe afa nɔ. Nenema ŋgba wɔ xexea kpe ɖe eŋuti o. Ta nenema wɔ xexea ne mí amegbetɔwoe ma. Enya be gbɔgbɔ me nuname nye ame sami la ti nyie. Vɔ amagbe la tɔgbu ɖe la ti fiɔ, mamawo ɖe la ti fiɔ, tafi ɖe la ti fiɔ. Ta ne le agbe azɔn ɖe zɔn kike ma azɔn la mele nyonyo mo, me sɔ le gbɔgbɔ mo nua, amagbe nana be nyui di le la la kpɔe. Vɔ ne le nya gbɔgbɔ me ƒe nua ɖeko la fiɔ, ne le fiɔ la ame awɔ le dzi ame nya magbe yo, ne le fiɔ kpɔ la ame awɔ le dzi kɔ awɔ dɔ. Gbɔgbɔ me tsa me se le vo, ya magbe tsa me se le vo. Ye ne mele ɖoim. Míetsɔe ko be míeda le se ma dzi, elabe nya ma gblɔm nèle fia be le dekɔnu ƒe akpe dzia, nenema wòlea, egbe ŋkuʋuʋui ame nye ame sia ame tee le enɔ, elabe ame aɖewo te yi ɖe kuteƒe, esrɔ̃ɖeƒe va yi do go nyɔnu le teƒe manɔ dzi wòlɔ̃, ne didiƒea nye ŋkeke etɔ̃ ŋkeke nɔ ko wova dɔdɔ kpɔ nyɔnua me. Ta ema ya la, míegblẽ, míwo katã míegblẽ vɔ ƒio. Ke fifi míatsɔe be edzɔ nenema vɔ, afɔ kae wòle be amewo naɖe? Enye amewo la dia magbe la klɔa afɔ nɔ, ɖewo klɔna afɔ na ame. wodina dze kpakple ameawo. Woaklɔ afɔ na amea. Enumɔwo tɔgbi ane be yele wɔ ma geɖe o medzi edzi o. Nuye hiã koe nye be ele na yi ɖe Oja Power Herbal and Spiritual Center yi ke le Kasoa ne woawɔ ŋutidɔ na kua eme ekɔ. Medie míaƒo nu tso afa wɔwɔ kple avɔsasa hã ŋuti egbea. Zi geɖea wobe wowɔ afa na ame. leke wotsɔ hewɔa afa na ame elabe zi geɖe akpɔ be enuwɔla le koforiɖia teƒe ya amee bene wowɔ nua nɛ alo ele yevuwo de alo le aŋlɔ gã ko be wòɖo ga ɖa Mawue na le teƒe ya. Ele bɔbɔe nenema? Ne mele bɔbɔe o aleke wotsɔ hewɔa afa na ame? Akpe eh, kafla, mía tɔ hunɔwo kafla ne mi. Ne awɔ wɔ afa na ame ɖe, ame menɔna mɔdzi wɔna afa nɛ o. Ne ŋu nɔ ɖe gblea bla me. Mele gbɔ mekpe le gbɔgbɔ me se ŋuti o. Ame aɖewo la gbɔ va woawɔ afã ne. Hunɔ la yi amea gbɔ lo alo amea nava hu. Kpɔ mɔ la yi amea gbɔ be wòafã ne le eƒe aƒe me. Elabe nu yi ti hunɔ mekpɔ mɔ ayi gbɔ be wòafã ne oa, wogblɔna nu ɖe be agba ekpɔ hunɔ woɖo agbadɔ ɖe gɔme woɖo kpɔ ɖe da ɖi ekpɔ mele ame ma ƒe mu ekpɔ ma mele ame ma ƒe mu ta woma ti be wòafa na ame ma ƒe mu ne hunɔ ɖe va wɔ afa nɔ le aƒe me na wòable mele se le afa me afa ɖewo yina afa hunɔa gbɔ. ave wɔ afã le aƒea me gama. Hunɔa ŋutɔ gbɔ wɔna afã. Ne hunɔa to nɔmele le mɔdzi ta wonetsɔ nu ɖa be yekpɔ sewo me alo yekpɔ nu aɖeke ta woneɖo ga ɖo ɖa ne yeawɔ afã ne yeanɔ subɔ nɔ le gbɔ able woe. Afã me yawɔ dɔ ne wo. Gbɔ wɔna dɔ me. Ne wobe afã wɔwɔa nu ka tututue nye afã wɔwɔ? Enye afã yome le ti yi mele zɔ tso va xexea me.

Efia be ne wowu afama aɖe wofia be hunɔe wòe alo bokɔe wɔ afama na wòa, ate ŋu afia wò be nuɖuɖu ya medze be nàɖui o. Ele be nàɖu ya. Ne kpafã hunɔ ŋutɔtɔtɔwo li. Afã hunɔ ŋutɔwo li. Woawo la gblɔe nɔ. Ame yiwo srɔ̃ afã, nɔ afã hunɔwo gbɔ, srɔ̃ afã. Menye be ame ɖe yi ame gbɔ ko ŋkeke eve, ŋkeke etɔ̃ koa, enya dutete ko edzo. yi tsa wo nu tsɔwo li eyi ame agbɔ ma de keke ɖe ke okoa mhm. enya du tete ko kpakpa edzo yi tsa etɔ bɛ ɖo eme kpɔli kpɔ bɛ la fa wɔna mɔ edza le vo afa nɔ amewo nɔ afa tɔ gbɔ kpla afla nɔ afa nɔ gbɔ tototo yi bozo wɔ afa nɔ tutututu bozo nya kpɔli dua ne yewo wa wu ene ne yiwo gbɔ no te du nɔ kpɔa Edɔewo te nɔ tutututua. Nui kpekpe le dutetea me. Nui la nyo kɔ nɔ. Nui ma ɖo agbe nɔnɔ yi ma zãwo. Nui ke se ke dzi la wɔ le xixia me ɖoa afã hunɔ agblea na me. Vɔ ne nui bena ame me nya afã oa, me nya afã oa, me ti le gblɔ agbe nɔ o. Ke nui ma wɔ nɔ konyo me la wɔ afã nɔ la kɔkɔ dui. Ele be ese dua me tea me nya eya ti yio le dua me me nyia. Ame aɖewo li efia le efia le xa le kafa le wo gbɔa. Woabe srɔ̃wo egblẽ. Ne srɔ̃ gblẽa afa eƒo nu ƒuƒlu nu mati za. Menye be nyɔnua eyi ŋutsu gbɔ ko nye gbegblẽ. Ne ŋutsua nyɔnua tsɔ ŋutsu ƒe nya kɔ ya xi ke nu tsã ede afɔ gbe. Enya yi wo kple srɔ̃wo gblɔ le xɔa me ye wòva yi nɔ anyi le ame aɖe gbɔ kɔ le se dzi na amea tsã ede afɔ gbe. Ta afã la, eɖo la nya afã me. Anya ɖe ke dua nuƒo yi me ƒo tso amegbetɔ ŋuti. Eɖo la nya nuwo kaƒi anɔ afã wɔ. Me nene wòle anɔ afã wɔ na amewo vɔa, afã manɔ dɔ wɔ na amewo. Anɔ afã wɔm vɔ afã medɔ wɔ ge ne amewo mena gbe fiae nyi ame yiwo katã le mía ŋuti bum le ga nam ye elabe nana ame aɖe te ŋsi ɖi sa. Mele bɔbɔe nenema o loo. Precious Agbogba twenty cedis ye nena mi, Bright kpata eleven cedis, Setsofia, Damasko, Seɖoame la, wò aƒetɔ Seɖoame la. ena mi ten cedis. Akpe ɖe. Aha, enɔ nane dzim, ebe yeyɔ wò, ale be nèɖe me nɛ, vɔ yeva le nua dim mae mekpɔ nu, ela magba ɖe míƒo nu tso eŋuti Oh, di. ok. Ta ne míekpã vɔ ne, ne nàɖo ŋku edzi nɔ, ale be míafɔ wedding ama, Akpe, míafɔ wedding akpe, nɛ. akpe. Setsofia, Damasko, Seɖoame la. Etso Mafi dugã me hena mí ten CDs. Eƒe Godfred Adodua, Adodua, ok, nena mí ten Ghana cedis. Ye nema ke nye mía tɔ John Tɔnyewonya, 11 cedis. Mark Kweku, ŋkɔ ye kpe ɖe ŋutia, Mark, mekpɔ ŋkɔ nyui o, mete yɔyɔ ge o ta nɔna kpe ɖe mía ŋuti, ten Ghana cedis. Maxime Eɖem Sowo.

fifteen cedis eye nema ke nye míanɔ Lucy dzamesi fifty Ghana cedis. Ewotɔwo meva o, megblɔ be woa hehehe ɛɛ megawɔ nɔ susu be míle ye kpɔm o ɛɛ tɔwo neva ale be amewo ase wò hã wò ŋkɔ gba be nèkpe ɖe Pan Afrika dumenyo mesɔ aƒewo ŋuti. Ahan, dze agbagba be tɔwo neva ne nàkpe ɖe mía ŋuti. hafi wɔna nawu nu. Nana wobe wogblɔna be, Ok, medi be nàɖo amewo ƒe biabiae ŋuti nam. Eee, ɖetugbui ya le biabiae biam tso su ŋu. Ebe yeɖe srɔ̃, yede asi ge asi, asi ge eve, ye kple ye srɔ̃ yewo li. Ale be ye lɔ̃xo va yewo gbɔ. Nyɔnui ke le nu ƒom be ye lɔ̃xo va ye gbɔ yi ke nye srɔ̃a enɔ. eva yewo gbɔ ye wòkpɔ asigɛ yi ke le asi nɛ ya ebe ye tɔe. Ye be aleke asigɛ nye tɔ? Ye gblɔe ne ye srɔ̃ elabe ye kple ye srɔ̃ yi va ƒle asigɛ gake be ye srɔ̃e ye tɔe. Le nyateƒe mea, emegbea medidi vie ko asigɛwo katã wobu. Nuka gbɔe wòatso? Vodada ɖe kokoko ele fima. Vodada ɖe le Woku nɔ xɔa tome. Ƒutata ɖe le gama. Manye gbɔgbɔ aɖe le. Ekpɔ gbɔgbɔ ɖe le ri eya le dzi. Mhm. Nue kpekpe ke le le wɔ ɖe. Ya ye dzrana nua ɖo. Gbɔgbɔ ma ne le wɔ le se dzi le anyigbe ya dzi aɖe. Ne le gblɔa kple nukɔ va na me zi ɖeka. Ok. Ne gblɔa kple nua va na me. Ya ame ɖewo menye gblɔ be ame adze tɔe. Ok. Amea enyo ame ɖe ya ewɔna xixia ƒe se dzi. Ame ma ƒomevi no ƒo nua va me. Ƒo nuƒo zeka va na me. Ekpɔ nua dzɔ dzi ne yi be gblẽ ya manɔ. Nyitoa lɔhoe la fɔ yi gbɔ. Nyitoa yi ma. Hmm. La fɔ yi gbɔ. Me gblẽ ɖe ne yi tsɔ ɖi. Ye me se gɔmɔ. Me se gɔmɔ. Ne dua ɖi ke asi gama la bu. Gbɔgbɔ mutɔ le xixeame. Ela be me tso ko gblɔ nya ma dzo. Oh! Gbɔgbɔ mutɔ le xixeame la. Ne le wɔ le xixeame se dzi ɖe. Nui ko le gblɔ kɔ va na me la. Xexea ŋutɔ ɖo se da ɖi la. Ta fia be vodada aɖe le teƒe ma. Vodada aɖe koko le eme. Ta fia be wòate ɖe nɔ. Eɖo ate ɖe nɔ xɔa ŋuti. Woagblẽ ase gɔme. Tɔgbi aƒenɔ ya yɔ ŋkɔ gake nyemedi be eƒe ŋkɔ nedze o. Ebe tɔgbi, meda akpe ɖe wò wa wò aɖaŋuɖoɖo yi ke nètsɔ dze wɔna gɔme eh, motivational message ekpɔ ke me ye ne wɔna gɔme dze ga meƒo megblɔ story aɖe megblɔ nu aɖe ebe meda akpe ɖe wò aɖaŋuɖoɖo ya ta medze agɔ ɖe fonye srɔ̃ dzi eƒe gbogbo nye ya mele edzim be maɖe kuku nɛ Nyima tututu. vɔ nyemenya teƒe yi ke wòle o Ebe ye va nɔ ye fo srɔ gbɔ le eƒe message yo ŋlɔ kɔ afi be ko wu school nua secondary school nua eva nɔ wo kple efoa kple srɔ gbɔ enɔ gbɔ ƒe gbogbo nyɔnua koe abe nɔvi ye ene vɔ megbea eyi ko va nɔ teƒe ma didia eva nɔ dzre dem esrɔ fufua fufua kple srɔa domi ale be efufua va va nɔ nɔvia dzi dem yeah. Wo le dzi kakakaka esrɔɖeƒe va gblɔe ne nyɔnua. Oh. Ta hafi nyɔnua ne wa dzua ebe nyɔnua gblɔ na ye be ye da kpe nɛ be nu nyuiwo kata ye wɔa va zu vɔ nɛ. Oh. Vɔ yeƒe ya yeƒe gbedodoɖa kple yayra ye ke ye kɔ gblɔe ɖe nɛ be ne ɖe srɔa esrɔɖeƒe ne nyɔ nɛ. Ebe srɔ enelie dzi nye ya ye le gake still edzre ga le teƒe ma. Ma ma tea nɛ gbeɖegbeɖe. Ekpɔ nu yi gblɔ mi le ema be ɖe amea le srɔɖeƒea ɖe ele wɔwɔ le ŋutsua be se dzi. Okay. Ekpɔ mi, gbɔgbɔ ma li. Okay. Ta gbɔgbɔ ma le srɔ̃ɖeƒea. Ke nu gɔme sese nya mi le srɔ̃ɖeƒea. Yi me wòle sea dzi kɔ gbɔgbɔ ma kɔ va o. Ita nyi gbɔgbɔ nyori kam. Ta ne wame ɖe ɖe va gblẽa, gbɔgbɔ ma ya ke tre le ŋuti o. Okay. Fi ɖe kpekpe ke le le dzi kɔ gbɔgbɔ ma kplɔ ɖo. Mm. Fi ɖe kua ma ya, fi ɖe ka kpɔ dzidzem le agbe to ya mo. Mhm. Awo, gbɔgbɔ ma ya le xixeme. Nenema wò xixea me. Mm. Nu kpekpe ke le nya mi le ko. Yi le kpɔe vevie ɖe be yeawɔe nyui ɖe koa, yi be gbɔgbɔ li kpe ɖe na ame ŋuti. Ke nu ka wòle be wòawɔ fifia? Nu yi meɖe woakɔ la di mɔ nam. Le va gbɔwò. Le va gbɔnye. Ale be le va gbɔwòa, gbɔgbɔ me ƒe akpa dze. Makpa ku dzi avɔ sɔ. Ne miwɔe vɔa, míadze agbagba be míawɔ research. Tututu. Míadi nyɔnua ƒe mo. Tututu. agbe. Aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Daniel tso Sogakɔƒe. Ebe amagba aɖe yi ke woyɔna be lafilafi. Ebe ɖe dzesi amagbe ma? Lafilafi. Ebe dɔ kae wòdana? Lafilafia asi yɔe menyi. Asi yɔe wònye. Nyi tsɔ kɔse ɖa yi gbɔna dze agba bena akɔ ɖe vɛ na mi ne be menye be ye ɖeka ye le Sogakɔƒe. Daniel ye le Sogakɔƒe ɖeka ko. Ava nye amagbe ma. Ava zu abe mi ene. Daniel. Edi be yeava nye nukanuka, selfish, megawɔ selfish o. Aha. Nya, ne menye be Daniel kura nye menya be amagbe aɖeke li o, woyɔ be nuka? Oh, lafilafi. Abe asi yɔ magbe wònye. Asi yɔ magbe. Eh, ame abe ame aɖe fi nye electric eh, eh, na, enuma tɔgbi me yina nana o jamfra ma gbɔ eh, nana mie nuƒo ke mie nuƒo ke tso avɔsasa ŋuti Nɔ be avɔ sasã nu kae wo nye ye leke wo tsɔ he sa vɔe. Akpe. Avɔ sasã nu ye wo gblɔ be avɔ sasã ɖe. Ame ɖe le dɔ le me le ta kpɔ nɔ dɔ alo dza kɔ nɔ anyigba alo dza kɔ nɔ xixea me ye wa sa avɔ nɔ wo di na ƒegbawo, agble me nukuwo ye wo kɔ sa na avɔ. Wo sa na avɔ le mɔ dze ve yi. Emɔ ɖe la tso me eɖe tsa la gba tso me. ye wokɔ sana avɔ le fi ma. Woatsɔ gakɔɛnsiwo, gawluiwluiwo ye wokɔ sana avɔ na amea. Ne wokɔ sa avɔ na amea ɖe, woɖe kuku le xixia be dɔ ya mía da ɖi edɔa medzo o. Vɔ ne mewɔeɔ, ne le dɔ dam edɔa medzo na o. Woɖena kuku le xixia. Ne eva yi wɔ avɔ sa ma ko le ɖe kuku le xixia. Evɔ edɔ ya ne eva da atike ɖe edzi ko edɔa dzo. Nene mele nɛ ma. Ta ehiã be ne yeada dɔa la sa avɔ. Hafi ada dɔ. Dafi be nenye be ame aɖe be yenye gbɔgbɔmenuwɔla alo gbɔgbɔme be yeada dɔ aɖe nye gbɔgbɔmedɔa, ele be nesa vɔ. Eɖo asa vɔ. Ne mèsa vɔ o, ati dɔa da gbɔ. Nu ma nana be ame aɖewo dzena dɔ, wokɔna atike nu vɛ nɔna ati dɔa me dzona wo ɖi. Ele be ame yi le dɔ dam ma menya dɔ ƒe dzɔtsoƒe o. O menya dɔ ƒe dzɔtsoƒe o ɖi. Nuka ƒe atike kɔ le nɛ? Ne ekɔ atike nɛ dɔ me ya dzo. Edɔ ɖe, ne etsɔ dɔ nɔ va gbɔ ɖe, ave le ya sa. Ame la ti wɛ kple mi tɔ ma zɔzɔzɔ ma nya zɔzɔ agble nu ɖe ŋuti. Ta ɖe woƒle mi aɖe kuku ɖe ta. Ne ɖe kuku le dɔa ta ɖe, mhm. kapi ati wɔ atike le dɔ dɔ la dzo. Ne me ɖe kuku le dɔa ta wɔ nu gbɔ le wɔ mi le le kɔsɛnti ɖe mi le le. Eme agblɔ amewo nɔ nɔ atsɔ atike ne mia lɔ ya ƒe mia nu atike ke mia me dɔ me ɖe ko mia va xɔ abi. Mi se edɔ ɖe ɖe wo kanɛ anya nu yi nyo dɔ. Wa sa vɔ le dɔa ta. Kapi ada dɔ nɔ le se.

Tututite, alo me nenema nye dua ema, Fort Richmond, ok, ɔbe, ɔbe meyɔ dua, ebe nyawo katã gblɔm nèle nyateƒe tututu Yo. tom nèle tam Yehowa Mawu neyra wò. Nene xixia dzɔ eme. Ke ɖe wòfia be vɔsasa ma mekpɔ be wo- wote ŋu kɔna lã aɖewo hã kɔ nɔ vɔsa mee Ye ma. abe e, ahɔnɔe. Le kpɔ eya le nukaka me, nuyi mebiɔ. Hafi na ahɔnɔe kple Ɛhɛn, eya dɔavama. nuyi mebiɔ. Ebiana lãwo keke ebiana lã ɖe sia ɖe bua elã ye nu ya ne le wɔm ma me lã ye woka nu ma vɔ ko lã ye be biɔ le avɔsa dzia ye wowɔna na ame aha ye wowɔna na ame ta menyo be ɖeko ya tso ko be elã ɖe kpekpe wu nɛ o. Mm, Eya ɖewo biɔna elã ke la nɔ nua dzi o avɔsanu gbena be lã manɔ dzi o. vɔ avɔsasa ma mekpɔ be elã aɖewo li anɔ koe sa vɔ womewu na lã o. ee elã abe ahɔnɔe la akpɔ be wotso wokɔ he kɔ he alo bri adabi ti adabi ti vɔ age le nua dzi age kɔ akpɔ be me eye elã etsi teƒe ma medudu mo tututu ele eya le nukaka me Nukaka mi. Davi ne ka nua nu yi ke nua bia. Mi kekua ko nua biɔ yi wɔ na ene. Ko ne zu be ne ke ye nua ba la ko ye ko ne kɔ elã ma sa vɔ kwa edjedzi ya. Edjedzi na dzi pe edze na dzi. Ok ame ya enu ya tɔgbi ya eh, mi me wɔ ne o. Ne mi ƒo nu tso dre kuku ŋuti vɔ ne babia wo vavia ma mi me ga ɖoa babia ɖeke ku ɖe dre kuku ŋuti o. Bet aƒetɔa ƒe babia le be na ɖo ŋuti to kuku ɖe ɖe me medo tafla tse ne wɔna. Ebe ye le nu ƒom tso ge ebe to kuku ɖe ɖe me ne bi ye ku dra be ye le ge fifi lae. Gake ne eku dre esia ya enɔ eɖokui kpɔm le yewoade kɔƒe me ye tsua alo due me ye tsua, ne eku dre enɔ eɖokui kpɔm le teƒe ma. Mexɔ ɖokuiɣitɔ ametia mexɔ yeƒe nuwɔnawo dzi se o. Efana koŋ yi wu nu. Exɔna yeƒe, mexɔ yetɔ ametia mexɔ yeƒe agbenɔnɔ be agbea me yi va yi ke anyo. Esia ta dzidoƒoe menyo. Nu sia nu ke le awɔa, tsɔ dzidoƒo kɔ wɔe, eya nyo nɔ. Nu sia nu yi ke nàwɔa, tsi tsɔ dzidoƒo kɔ wɔe. Eya be, Prince, good evening, ok, ebe eya be do agbefianyi na mi, eh, mehiã miaƒe kpekpeɖeŋu, nye ŋutsu medɔ wɔm o la, ebe yeƒe ŋutsu med, my manhood is not working anymore, please help me, I'm ready for everything, ebe yeƒe ŋutsua medɔ wɔm o. Ekpɔ be nu yewo tɔgbe ne dzɔa la ɖe, wotsana. anu amatiwo anu amatiwo oh. akɔ ɖe na wo be ne wokɔ nɔ lilim ɖe ŋuti kpi toto ƒete mewɔna dɔ enuma ƒete mewɔna dɔ enu ye hiã koe nye be natsɔ nadzi nana odzamframa ƒe mɔ ale be eƒe kaƒodzesi nye zero five five nine hã kaƒodzesi ya ye ma le míaƒe midzagba be eƒe kaƒodzesi neva zero five five nine four four nine two two one 05594492221 eyae nye eƒe kaƒodzesiwo. Le gaƒoƒoya mea, menye be nuyi wofia mí le le teƒe ya wɔwoe ɖeɖe ƒe dɔ koe wowɔna ɖe teƒe ma o. Nyea me gblɔ be amagbedɔwɔwɔa. Zi geɖea mía tɔgbuiwo ke nɔ amagbedɔ wɔm ma, geɖewo lia ɖewo dzi kpli wo, wokua dre, wokpɔa amagbewo le drekuku me. Ame aɖewo li womlɔ anyi wokpɔnɛ abe ŋutega ene. Mm. Ame mawo dometɔ ɖee nye nana ko dzam frama. Menye be ɖeko nàyi gbɔ koa ekɔ amatsi be neza no. aa o. Ne hiã be woake, ele be woake. Mm. Ne hiã be woado ti na woa, ele be woado ti na wò. Ne hiã be amagba woakɔe na wò be neva yi lé la ƒe ma, nenemae wòle. Ye nu yi ke gado dzidzɔ le eŋuti nye be ne yi ɖe teƒe ma, teƒe nyuinyuinyuiwo le teƒe ma yi ke nage wole namlɔ. nàŋlɔ teƒe ma, woada dɔ na wò, ne se vɔa, nàgbugbɔ yi ɖe teƒe o. Ne wobe ame aɖe mevi dzi mɔ alo ame aɖe mekpɔ srɔ̃ ne wòaɖe oa, menye ɖe sia ɖe ye nye gbɔgbɔ ƒe nyawo lo. Ɖetugbui aɖe lia amemabumabu, amemabumabu, ameɖokuidodoɖedzi, eganyenye ye wɔe be ɖetugbui ma mekpɔ srɔ̃ wòaɖe o. Ne wobe ame aɖe mekpɔ vi wòadzi oa, ame aɖe lia ewɔna ne wova yi kpɔ ye va le fu ɖem nɛ le gaƒoƒo ya me tutu. Tsamfra ma be Yehowa Mawu wɔ amegbetɔ elabena miyi ɖe Biblia me kura be Biblia be míadzi abe ƒutakewo ene. Ye ta nenye be egbea nèkpɔ srɔ̃ɖe elabe zi geɖea eku xee ke le ɖetugbui ŋuti nye be esrɔ̃ɖeɖe kple vidzidzi. Nenye be nèkpɔ esrɔ̃ɖe vɔa, ame aɖewo gblɔna be ele vi dzi ge míakpɔ. Nana wò dzamfra ma be nenye be ame aɖe ke ɖi kpli wò nenema le gbɔgbɔmea, dze agbagba be nàva yewo gbɔ. Yewoƒe kaƒodzesi nye 0559449221. Viwò lia? Tagbɔ di be yeagblɔe ne ɖevi ma. Wobe mese boo be be neva teƒe ma. Miaƒe dzɔntsia dzia wogblɔ be ame yi ke dana tagbɔ gbegblẽtɔ, ɖaʋa, ame yi dana ɖaʋatɔ. Viwò lia? Ekpɔ be tagbɔ gbegblẽ di be yeaɖe fu ne ɖevia alo ɖevia lia? Akpɔ be ɖevia ƒe nɔnɔme di be yeatrɔ. Eɖewo lia ke wodzi ɖevia gɔme ɖo kpe wòle be nalé nɛ tso ɖevimɔ melé nɛ o. Ele yome le fu ɖem nɛ. Egbea, dze agbana yi ɖe teƒe yi ke woyɔna be Kasoa, Liberia Camp. Liberia Camp. Tsɔa Sam. Ne eɖo teƒe ma koa, woƒe kaƒodzesi nye 055 ye ma le emɔ ya dzi. Tsɔe ko míakpɔ la, alee tututu nɔ ge wòale. Nana wòdze afra be, Aleke tututu mawɔ hafi srɔ̃nye. kple nye mía domee nanɔ vivim abe anyitsi ene mahã? Akpe ne ne Dimona. Ne mefia le mɔa dzi fia, mafia nu le mɔa dzi la wɔ ŋku srɔ̃a dome la vivi. Vɔ ne Dimona, edua va tsɔe. Da ɖe dze agba le Dimona, fi ke kele le koa Dimona. Alo la yɔ le kaƒo mɔ godo. Nye kple mía gblẽ ase gɔme le esia. esrɔ̃ɖeɖea vivisese me nu xexea ƒe deme. Ame ya yɔ va yi be yenɔ kpe ɖe ye ŋuti le Promise and Fail kpuitɔtɔ mɔ wa. Egagblɔ be, Good evening, Tɔgbui, eh, please, eh, Tɔgbui dze agbagba be miakpe ɖe ŋutinye ma solve problem ma. Nya ŋusẽ ma mele ŋutinye o lo. Nya nye ŋusẽ le ŋutinye nye nye nu. Nakpɔ be nye nu yi ƒe ŋee. Nya nye nye ŋusẽ le ŋutinye. Ŋusẽ ƒetea wole ame siwo dzi wonɛ ŋusẽe nye nana wòdzam frama neva gbɔgbɔmenyawo. gbɔgbɔmedɔdada kple amagbe oa, egbɔe wòle. Nana medzi be ɣeyiɣi dede míadzo. Ame yiwo katã wometsɔ ɖeke le eme na amagbe o, amagbe ƒe vanyenyea, womebui abe nu yi wònɔa. Medi be nèƒo nu na ame mawo one minit hafi míadzo, minit ɖeka hafi. Akpe mele akpe dem ne todzinɔla ɖe sia ɖe. Enu ke kpekpe le fu ɖem na wò ɖe, amagbe ye wɔnɛ. dze agbagba ne nàge ɖe dzinye. Míawɔe ne manyo. Ne nèva nye ŋutɔ ŋutinye ko kpɔ le gbɔnɔ. Èsea? Ne nèva ko le gbɔnɔ nye ŋutɔ ŋutinye kpɔ be tagbegblẽ nɔ le tutu tsi xɔme ƒe amewo ƒe ame wuiatɔ̃. Enu zɔzɔ lãlã me nɔ wo. Nu ka ke menyo le fu ɖe na agbe me le le nu dzram le ta kpɔ nɛ le le srɔ̃ di be yeaɖe alo le didi be yeazɔ mɔ yi le wɔ agbalẽwo do kpe le wɔ nu do kpe ya dze agbagba ne ati mɔ nɛ. Ne la te ɖe ŋutinye. Nye nɔma ema le fi ma yɔ nye nɔma mi kple miaƒo nuƒo. Dzalagba la fike ke me lea mele kasua le abe ɖa camp o. Ne eɖo fi ma ɖe gblɔ be yi le yi le Tanza Suzi. Papa ya ne dana me aɖaʋatɔwo papa ya dana tutu dɔwo. Yi gbɔ yi mi le le esia. Fi ke ke ya be ɖo moto le ba ɖo le fi ma kpɔ la kplɔ kaka va gbɔ nye le aƒe me. Teƒe yi la mlɔ me ɖe fu. Ne va ɖeviwo la kpɔ gbɔ le tɔ me le fi ma kpɔ gbɔ. Gbɔ vodui le nuƒo do no woa? Mamie le nuƒo do no woa? Hunɔe le nyo le xɔ vodu vodzɔ me le dɔ wɔm no wo. Yɔ, mía ɖo aɖaŋu tso ŋuti ɖe akɔ kpe ɖe amegbetɔ ŋuti. Menye ame ɖeka ɖeka ƒe medɔ wɔwɔ be nyo. Nu yi ke ko menye le fu ɖe no agbea dome ko adzagbe le ati mɔna le akpɔ. Kafla mía amewo le va le di le kasu wa. Ye mía va nɔ di le aƒe me awo. Mi gba nɔ di le kasu wa. Ne ɖo kasu wa ɖe. Fime la bera kampo me ʋu le. Ɖo la bera kampo me ʋu la be ɖi. Nele be dile gblɔ be yele yi le tansa. Suzi. Ne ɖo fi ma vɔ kpɔa, la kpɔ dɔwɔƒea gã le fi ma. La la ge ɖe dzi nye. Nu ke ko fu ɖe nɔ kɔa, la kpe ɖe ŋuti. La kpe ɖe ŋuti o. Martin kɔsi e dze kpe ne na mi tue ŋuti si ɖi si nɛma ke nye Vida tɔbizu ne na mi tɛn si ɖi si Emmanuel kɔsi akpo five si ɖis e Abbas kɔ bla

aɖo sro okay ten say this God first uh, okay Germany Germany ne le egae ɖo mi la to that's twenty cities Oscar Christian nɔ gbedzi thirty cities nana eyi de akpe enya ke la si o ne eve dukɔ afi mi adzo mi ma gblɔ mi eve duwo mi gba na dekɔnu ne bu ɖo mi o mi sia mi gba na dekɔnu ne bu ɖo mi o fi ke le le ne dekɔnu le duɔ me dza gbã, ne la yi, ne ɖo dzi kɔa yi. Me gba ŋlɔ be aƒeo me gbɔgbɔwo le sia, ne la kplɔ Yesu ya va ku le du ɖe me tao. Yɛ yi dekɔnuwo dzi, ne la wɔ dekɔnu la nɔ agbe didi le anyigba dzi akpe ne mi to dzi nɔ la ɖe sia ɖe. Sheta Mamata Tensidis ye nɔma ke nye ca semebia Tensidis famous enuma 50 cedis alii Kubwafɔ Tensidis, Beatrice Adjo Dɔgbadji Tensidis eye nenema ke nye Martha Dumesi Faifsidis afi do gbe. Metɔ tɔgbi akɔsu adelia meda kpɔ manya gblɔ na wò ne Yehowa Mawu lɔ̃ nye tsɔ kɔ srae gbɔ na gododo le ŋti ame yiwo katã wɔ kpekpeɖe ŋuti na mi gba nye gbedodoɖa be nye tsɔ kɔ srae Yehowa Mawu ne dza shi kɔ ɖe mia ƒe dɔwo dzi eme ne nyo na ame sia ame bye bye.